Din id-dar tibqa' tgħidli li hawn fir-raħal hawn aktar affarijiet interessanti mill-bieb il-ġewwa milli fit-toroq, fl-imsiera u fl-isqaqin. Jekk tħabbat kull bieb għandek issib raħal fiċ-ċokon. Imbagħad jekk tidħol f'dar bħal mhi tiegħek, issib univers li ma jitwemminx, mużew ta' sekli. Dan ir-raħal ukoll, il-preżent tiegħu qiegħed fl-imgħoddi. Tbqajt tħobbu dan ir-raħal Dun Grejber? Kif qatt nista' ninsih? L-irħula mifrudin biss bi ftit ħitan baxxi L-istess irjieħ jonfoħ fuqhom u l-istess xemx issaħħanhom. Dan ir-raħal huwa mifrud mir-raħal l-ieħor bi ftit għelieqi, kif inhuma l-irħula l-oħra kollha, u l-istess staġuni qegħdin fuqhom ilkoll.
Li rrid ngħid huwa li bqajt ħobbu dan ir-raħal. Għalkemm rajt dinja oħra ikbar u differenti, Għid ma nsejtux, għid ħobbu hawn. Sirt inħobbu aktar. Is-solitudni tiegħi jkolli ngħid mhix żvantaġġ, imma privileġġ. Hemm barra hemm dinja tal-kbar, filwaqt li hawn ġew qegħdin ngħixu dinja tat-tfal. Mhux għaliex aħna t-tfal. Tfal konna darba u dak iż-żmien ma jerġax jiġi lura. Imma l-għeluq u ċ-ċokon fih is-sabiħ tiegħu wkoll. Eċċezzjoni fid-dinja tal-kbar. F'dinja li l-problemi donnhom jiċkienu.
Hekk taħseb Dun Grejpel. Jiġifieri f'raħal żgħir bħal dan, magħluq fih innifsu, il-problemi bilfors jibqgħu żgħar?
Nixtieq naħseb li huma żgħar. Imma meta mhumiex kbar, Huma iżgħar minn ta' pajjiżi wisq akbar minna. Mill-bqija aħna lkoll bnedmin. Inti taf x'jiġifieri? Le mhumiex żgħar għaliex il-bnedmin huma dejjem bnedmin. Imma r-razza ta' bejnietna fl-aħħar mill-aħħar twassalna biex nindunaw li l-ispazji żgħar li għandna huma wisq aktar żgħar biex issir gwerra ta' vera. Il-gwerra tiegħek Ma kinitx gwerra ta' veru, Dun Grejbel? Fi żmienha iva. Imma naħseb li kienet gwerra li ġiet minn barra. Kienet l-idea tal-belt li wasslet għal issir l-awtorità mhix ir-raħal. Lanqas mill-knisja jew is-sagristija ta' ftit passi bogħod minn hawn. Dun Grejbel, allura trid tgħid li jekk dan ir-raħal jinsieh kulħadd isir ġenna tal-art.
Għaliex l-istaġuni għandhom il-ħila jmexxuna weħedhom. Imma n-nies jibqgħu l-istess kull imkien. Dejjem sakemm ma jinkisrux ir-regoli. Ħolma. Jista' jkun li din tiegħi hija ħolma. Forsi għandi bżonn naħseb mod ieħor. Inti xi tgħid Arturu?
Mhux aħjar nieħdu kikra kafe?
Ma ngħidx li għal kikra kafe.

Issa hija poġġi hawnhekk. Aw. U ferra għalik. Jonqos Arturo. Għadu kemm qam. Arturo huwa t-tifel waħdani tiegħi. Idum jixxaħxaħ fis-sodda imma dalwaqt arah hawnhekk. Min tista' tieħu ħalib? Dana ġabulna Frenċ dalgħodu, ta. Jiġi kuljum bil-merħla tiegħu jdur il-raħal. Hawn. Ferra dik.

Jekk jiena nkun hawnhekk u jkolli bżonn xi ħaġa, u inti tkun f'band'oħra u jiena nkun fil-kamra tas-sodda, pereżempju, indoqqlok il-qanpiena biex insejjaħlek biha. Dak kollox. Jekk jogħġbok. Hawn Artur.

Għidli x'tixtieq l-aktar. Wara kollox, għid lilek innifsek x'tixtieq. Ħaġa waħda nixtieq, bl-irħis, bl-għoli, u x'inhu l-prezz? Il-kuntentizza, anke jekk nixtriha.
Bħad-dinja magħluqa tagħna mela.
Jekk id-dinja magħluqa tagħna hi kuntenta, dak li rrid. Allavolja ma nistax inħossha minn hawn. Imma dik li rrid. Qiegħed nifhmek sew jien? Qed tifhimni sew, Dun Grejbel, Inti taf meta jiena u Sużanna tlewmna bl-ikrah u spiċċajna nfridna għal dejjem, hi kienet għajritni. Qaltli li hi taf min hi ommha. Bdiet tgħidli inti taf jew ma tafx. Weġġagħtni lili. Imma jien kont inni weġġagħha. Nasal biex nemmen li kont nagħmel hekk biex ngħin lili nnifsi biex naħfrilha u fl-istess ħin hi taħfer lili. Weġġajta u weġġatni. Ġejna ndaqs. Kelli bżonn nħossa dik xi ħaġa. Dak li rid ngħid. Għalhekk ma nħoss li jiena tellif. Le, m'intix tellif Arturu.
Sa nieħu billi nkompli nżomm ibes. Qed inħoss li qed naħli żmien li għandu quddiemi, f'idejja. Għaliex għandi nibqa' nistaqsi fuq il-verità meta kull ma rrid, kull ma qed infittex hija l-kuntentizza?
Sewwa qiegħed tgħid, il-verità u l-kuntentizza. Imma flimkien. Imma mbagħad liema hija l-aqwa?
Nammetti li jien m'għandix żmien x'naħli u anqas sentimenti x'nitlef. Il-kuntentizza. L-imgħoddi għadda. Issa li ġej nixuqu jkun aħjar. Ħlejt ħafna żmien. Il-ġejjieni tiegħi beda meta ntqajt l-ewwel darba ma' Susanna waqt il-kolazzjon. Bis-sbuħija tagħha naturali u sempliċi, irnexxielha ġġegħelni nara li ma bdejtx ngħix tassew. Minkejja kelli dak kollu li kelli ma kelli xejn dun Graham Bell. Dik it-telfa tiegħi.
Qiegħed nara li għadek tħobba Arturu.
Iva għadni nħobba. U f'dan iż-żmien ta' firda, realizzajt li kont inħobba aktar mill kont naħseb. Inħobba. Imma fija kelli ċertu kburija li ma ħallitnix nammetti miegħi nnifsi. Missa għadda żmien u sirt naf li l-nifsi iżjed. Ikolli ngħid li din hija l-akbar ferħa li jiena fraħt kemm li ġejt lura u inti tidher ukoll ferħa. Mela għalfejn naħlu dak li fadalajt u dak li għadu tajjeb fil-ħajja tagħna. Int żgur li Susanna taċċetta? Inti x'taħseb?
Ommha taċċetta żgur. M'għandix dubju, u anke Susanna taċċetta.
Missier it-tifel. Missier it-tifel x'jgħid? Nixtieq li jkolli l-kelma tiegħek ta' din Dun Grejbel. Minn dak li qaltli Katarina jidher li anki Stiefnu fehemha s-sitwazzjoni.
Nixtieq li kieku nismagħha minn fommu stess.
Kif? Niltaqa' miegħu. Niffaċċjah wiċċ imb'wiċċ.
Iva, imma kif?
Ħalli fidi. Għandi mezz kif. Ħaġa tal-aħħar Dun Grejbel. Is-Sinjura qatt ma qaltlek min hi l-vera ommi?
Jekk ma niżbaljax din l-istorja magħluqa.
Kollox sew. Fhimtek. Xkont nagħmel minn għajrek jien? Għandhom raġun in-nies ta' raħal ħassuh in-nuqqas tiegħek meta tlaqt.
Kont qed li l-żiebel qallu biex dik il-lejla jorqdu kmieni u biex filgħodu jbakkru jmorru fejn marru xwejjaħ u żdiemen nanna. Marru barra 'l bogħod 'il bogħod mir-raħal, u ż-żiemel qallu, Issa, ja sidi, nurrik id-dinja, u tara kemm hi kbira d-dinja. Kemm hi kbira d-dinja, nanna? Hu ħafna, ħafna, u differenti mir-raħal, u fiha ħafna nies. U mbagħad wara li damu xi żmien hemmhekk, reġgħu ġew lura lejn ir-raħal. Kif sabuha t-triq lura? Sabuha, sabuha, Wistin. U ma ġabu lil ħadd magħhom? lil ħadd ruħi. U t-tnejn għaddew minn qalb ħafna mogħdijiet u ħafna siġar kbar. Bosta drabi waqfu biex jistrieħu u darba minnhom waqfu biex jgħidu kelma bejniethom sa ma fl-aħħar waslu fejn kellhom imorru. Ra qatt ma. Il-Bambin miegħek ibni u jħallmek ħolm sabiħ.

Imma kulħadd kelma waħda fuq fommu, ir-raħal kollu! Mhux x'inhuma jgħidu n-nies tar-raħal jgħodd imma x'hemm jinħema minn taħt! Jaqaw, taf xi ħaġa Ġan? Peppa tiegħi ma qaltli xejn! Piet, forsi Peppa tiegħek ma semgħetx dak li semgħa Ġanni. Sewwa qed ngħid jew? Sewwa, sewwa Karm!
X'qiegħed jinħema ġenn? Intom stennew u taraw. Iż-żmien itina parir. Iż-żmien kollox. Imma kif titkellem ġenn? Għandek ħabta tqabbad kursi ta' lil kulħadd. Qlagħha jekk għandek! Qlagħha! X'naqla'?
Għidilna x'qed jinħema ġenn. Kollok sigrieti ġenn int. Ma nafx kif sirt dan l-aħħar. Ma kontx hekk int. Qatt ma kont hekk. Vera rġiel? Jiġifieri mhux veru li Susanna se terġa' tingħaqad ma' dak il-sinjur tar-raħal l-ieħor? Għal żewġha ttajtux veru? Mhux hu żewġha?
Mhux miegħu ingħaqdet fis-sagrament taż-żwieġ? Kemm intom moħħkom żgħir! Iżgħar minn talb ċiecen! Kemm għad irridu naraw! X'naraw, Ġan? Tom stennew u taraw.
Patest, għamel li ftit inbid ieħor. Għax da lili jekk jagħmilli. Isma' bit.
Induru seġġi xi ħaġa lilek. Din il-ħerqa kollha biex issir taf. Ara, ejja nitkellmu fuq it-tejatrin. Sa nagħmlu? Għax tgħidx kemm imlejtilhom rashom it-tnejn li huma l-ixjuħ. U t-tnejn li huma jinsabu ħerqanin biex jarawni fuq il-palk. Palk ieħor jonqosna. M'aħniex fuq palk jew? Int ma titlax fuq il-palk ġalli.
Il-palk se jkun dan il-ħanut. Meta tarawh mimli sa ruħommu bin-nies, jgħidu li r-rexta bdiet. Ma nistax ngħid li se jispiċċa puċċ il-ġid għax xi ħadd sa jbati. Saħħa għalikom irġiel.
Ma tax irbuta. Ara sewwa t-twez taf li ma tafux hekk, taf. Xi ħaġa qed tinħema. Hu qiegħed jaħmiha! Ġanni. Ġanni! Iż-żmien jagħtina parir. Int ukoll taf xi ħaġa, Patist? Jien la naf, u lanqas irrid inkun naf. Biss, oqogħdu fuq il-kelma tiegħi. Nien nisbaħ issa?
Intom, intom fhimtu xi ħaġa? Iktar minn dak tat-Torri ta' Babel qed inħawdu. Dik li jsemmi Dun Grejbel hemm? Qiegħed, Peppa tiegħek tista' tgħidilna x'inhu għaddej? Qas ilħaqna sal-id-dar li ma nsaqsihiex. Anke jekk ma tafx, ikollha tgħidli. Ngħid jien jekk ma tafx, kif tedha tgħidlek? X'għadd?
Taf kemm jien kuntenta li ninsabu tlieta li aħna flimkien. Jien, int u t-tifel. U hemm xi ħaġa ġo fija li tgħidli li missieri minn fejn qiegħed ukoll għandu sehem fil-kuntentizza tagħna. Forsi issa m'għadux Daqshekk iebes. Forsi issa ċeda u m'għadux daqshekk kontra tiegħi. Xi ħadd darba kien qalli li n-nies fil-ġenna jibdlu fehmthom. Nispera li għall-aħjar, binti. Fil-ġenna mhux bilfors għall-aħjar. Missierek baqa' missierek, binti. Baqa' jħobbok għax inti bintu. Naf, naf. Dan ili li smajtu. Kien iħobbni bil-mod kif jaf hu, iebes, imqit u ma jiċċaqlaq b'xejn. Kont ixxurtjata inti binti. F'ħajtek kien hemm fanal li xeħet fuqek dawl qawwi u dawwallek il-mixja tiegħek u inti ma ntliftx mat-triq. Naf Naf, ma. U għalhekk ninsab kuntenta. Għala rridek turi lil Wistin dak kollu li ħalla missieri wara mewtu?
Iva, binti, naħseb li issa wasal il-waqt. Imma mhux għada. Issa stess. Ma nafx minn fejn se naqbad nibda bil Daqshekk diffiċli?
Huwa sa jkolli nerġa' niftakar kollox. Dak kollu li ma nistax ninsa. Il-mewt ta' missierek, dak kollu li ġbarna u għexna flimkien. Eh, żmien. Imma mhux sewwa ta' noqgħod insawidlek qalbek. Ma jimpurtax ma. L-importanti il-passat ma jsawidlekx qalbek. Jiena għadt li mhux sewwa noqogħdu niftakru fil-passat u noqogħdu nibku iżjed. Xi bluha. Bluha għalfejn?
U jekk mhix bluha, hi xewqa sabiħa, imma bela. Qed tara binti, kemm sirt naf nirraġun aħjar jiena. Qatt mu tard wisq ma. Imma jmissni bdejt ftit aktar kmieni wkoll. Ma tadirniex binti. Kienu jgħidulna li l-mara imara biss u xejn iżjed. Mara tista' tkampa mingħajr tħażżis u numri. Il-komplikazzjonijiet kienu jgħidulna mhix tajba l-mara. Nadrek ma, U mhux biss ngħadrek, imma ninsab impressjonata bil-mod kif qed titkellem u taħsibha wkoll. Kompli sejra hekk, ma. Qisni xi waħda ġdida x'kull waħda, qisni xi mara oħra minn mindu. Alla jaħfirlu, ma rrid ngħid xejn. Qisni rabbejt xi barġwina ħżar żgħar, mhux ta' ikla taf, u jiena fejqa trajta ikla f'għomri. Fil-pittura, fis-saqaf tal-knisja hemm ikla, anzi tnejn waħda fuq kull naħa, pariġġ. Ajkla waħda ma jkollhiex ma' min titkellem u lanqas ma' min tiġġieled. Mela inti fil-knisja toqgħod tħares lejn is-saqaf? Jiena dritt inħares meta nkun fil-knisja. Għalhekk ma rajtx li fil-bnedmin ma. Imma tnejn hemm.
Issa jiena ditha l-ajkla minn fejn ġibtha? Ara sewwa kienu jgħidu ta', illi żaqq ta' mara ħobża tesaħħa u kelma ma tesaħħilx. Jew inkella isma' di Sużanna, kienu jgħidulna illi seba' nisa f'sensihom miġnun jgħaddihom, waħda isbaħ mill-oħra. U dawn fejn smajthom ma? Mhux mingħand ommi żgur, imma smajthom binti ta', u smajthom kemm-il darba, f'din id-dar stess, u bkejthom f'qalbi. Laqas inti stess ma kont tinduna. Ma kontx inkun irrid ngħidlek biex ma nsawidlekx qalbek. Ġieli kont inħares lejk meta inti kont tkun qed tagħmel xi ħaġa u kont ngħid bejni u bejn ruħi. Kieku Sużanna tkun taf kemm qed niġma' ġo fija. Imma llum nirraġuna mod ieħor, illum ngħid li meta għamilt hekk għamilt sewwa. U jien tafx nismagħhom jgħidu ma' li mara sabiħa tikber kemm tikber dejjem tajba għat-tieqa. Togħġbok ma. U taf min hi din mara sabiħa ma. Int ma. Jien sabiħa binti. Konċi darba. Imma ma konċ ħinja. Hemm issa ma tnix taf. Issa donni qiegħda niskopri lena bis-saħħa tiegħek binti. U ta' missierek ukoll Alla jaħfirlu. Issa li kien kien u li għadda għadda.
Mama, ejja ħdejja! Ħalli kollox ma, ikxax il-niftuhom darbohra, imxi.
Ferrana Patist. Ah, Patist, mela raqt jew. Ferrana bel oħra. Għax kont qed naħseb dak li qal ġanni qabel telaq. X'qal?
Qal
il-palk Se jkun dan il-ħanut. X'irid jgħid biha din? Mhux qed jaħseb l-ieħor ukoll? Int tagħtik għal Ġanni daqskemm jgħid affarijiet Ġanni.
Ikolli ngħid li sewwa qal. Dan il-ħanut teatru żgħir li fih inħadmu ħafna drammi żgħar li la taf kif se jibdew u lanqas kif jispiċċaw. Kulħadd jirrakkonta minn dak li jiftakar. Bira mieqi mħaffer fil-blat li l-ilma qatt ma jinħela, kulħadd itella' l-ilma minnu u qatt ma jispiċċa. Mhux dejjem ikun ilma ħelu, imma is-satal qatt ma jitla' vojt. Mela mhux fattazza tiegħi, għax vojta kienet u vojt għadha. Iskot kwiet Karm, ħallih ħa jkompli. Min jaf kemm rakkonti għaddew minn dan il-ħanut. Dak hu s-sabiħ, imma dak hu l-ikrah ukoll. Hekk il-ħajja, fejn hemm l-inbid. Hemm il-verità.
Hawn ħa fergħa nagħbel oħra b'patist. U hemm il-fantażija wkoll. Id-dinja tidher ċatta u ma tiċċaqlaqx, filwaqt li qed tiċċaqlaq. Ilha hekk daż-żmien kollu, u kellu jkun dun grejbel biex indunajna. U xorta waħda bħallikieku lanqas irridu nemmnu. Imma il-ħajja hekk hi. L-affarijiet mhux kif jidhru.
Għandek tgħid bis-saħħa ta' dun grejbel qed irħossuna reġgħajna sirna tfal.
Jaf xi jgħid dun grejbel. Għadni niftakar kull kelma li qalilna, hawn, f'dan l-istess post. F'għomri żgur li qatt m'għamilt mistoqsijiet daqs kemm għamilt sa dakinhar. U jien qatt ma ndunajt kemm kien hemm mistoqsijiet li qatt ma kelli aptit nistaqsihom. U kieku ma waqqaftkomx jiena, kontu tibqgħu għaddejjin u tistorduh. Stħajjiltkom meta kont għadni żgħir, madwar djul ommi, hekk kont nagħmel, kont insaqsiha fuq kull ħaġa li nara, U hi miskina kienet tipprova tweġibni u tara x'ħa tivvintali u stejjer u tgħid u tgħid u tgħid u jiena għal kull tweġiba kont nerġa' nsaqsiha żewġ mistoqsijiet oħra. Kont nippretendi li ladarba kienet ommi kellha tkun taf kollox. Alla jaħfrilha miskina. Hekk kont nistaqsiha kif għamilna aħna lil Dun Grejber u jekk mhux sejjer żball waħda mill-mistoqsijiet kienet Jekk it-tfal jiġux bil-vapuri. U hi miskina kienet tagħtini tweġiba mimlija fantażija.
Għalina l-vapuri dejjem kienu 'l bogħod, għoljin, kbar. U tqal u misterjużi. U jien nistagħġeb kif dak il-piż kollu jżomm f'wiċċ il-baħar, imbagħad meta titfa' biċċa ġebla tibqa' nieżla dritt fil-qiegħ. Żmien Tfuliti kien żmien il-mistoqsijiet li nsejnieh. Imma minn mindu tfaċċa Dun Grejbel, erġajna ħassejna l-ħtieġa li nsaqsu mill-ġdid. Kien qalilna li bessiebu jgħeġġeġ jgħu jżurna fostna. Hu kien wegbilna biex nagħmlu rexta flimkien. X'qal li konna se nsemmuha? Patist, tgħidli int? Anki l-kbar jiġu bil-vapuri?
U baqa' ma ġiex 'l hawn? Le, le, le.
Ġie. U ma dik il-ħadd li ġie kien daqsxejn waħedna mħawwad. Imħawwad ingħid?
Mela ma tiftakrux bħali intom kif niżżilhom żewġ tazzi wara xulxin il-bejt, eh? Patist. Għamlilna bint oħra.
Ara, Susanna, hawnhekk għandek ir-raj bil-ħaruf fidejh. Għandek ix-xabbatur, hawnhekk hawn il-baqra, il-ħmara, l-bambin fil-maxtura, l-Madonna, San Ġożef. Kollox hawn missierek kien joxa jarmaħ il-presepju. Ma naslet il-maġi ma. Da bid-deb, bl-inċens u bil-mirra. Ara ma tkissirx xi wieħed minnhom, binti. Ara l-irġiel kollha bis-sidrija, bit-terħa, bil-beritta. Dawna kienu l-għaxqa ta' missierek. Kien jagħmilhom huwa nnifsu. Kien imur iġib it-tafal minn qiegħ is-sis. Mbagħad meta kien ilestihom u jinxfu, kien jisbuħhom huwa wkoll. Qatt ma naf li ħalli nimmissom il-pasturi lili. U lanqas lili ma kien iħalli, ma kienx iħallini nħares lehom darbtejn. Kont inħares lehom jien, imma mill-bot ħafna għax kien jibżel inkissirlu xi wieħed minnhom. Kienu għal qalbu wis binti. Mbagħad kien hemm pastur minnhom, kien wis għal qalbu iktar mill-oħrajn. Tiftakar li ma kien? Ix-xabbatur.
Le ma kienx ix-xabbatur. Mela wieħed mill-islaten maġi. Lanqas, L-għaġġiebi kien, dan il-pastur kien għal qalbu wisq il-missieri. Kien raġel bidejh miftuħin beraħ, għajnejh ċassi ħarsu l-fuq u ħalqu miftuħ beraħ. Għawara, għawara ħdanu, daqqa jpoġġiħ naħa u daqqa jpoġġiħ naħa oħra.
U bekk li msej kien għaġġiebi kien jispiċċa jistaġeb kollox. U ġili anki jagħmlu jħares liħ stess. Lejn wiċċ missieri? Missieri kien parti mill-presepju? It-tnejn jistagħġbu b'xulxin. Jiena ma kontx nindaħallu, għalija seta' jistagħġeb kemm irid, wara kollox pastur kien. Imma l-missierek dak il-pastur kien speċjali. Missierek jistagħġeb bil-pastur u jiena nistagħġeb bih. Għaliex, ma?
Tistaqsi lili għaliex binti? Nifmek, ma. Missieri baqa' jistagħġeb sal-aħħar. Kull ħaġa differenti għalih kienet bħal sorpriża. Laqas in-nifs tiegħu stess qatt ma seta' jidrah. L-iċken ħaġa li kienet tinbidel matul il-ġurnata għalih kienet bħal sajjetta fil-bnazzi. Għalih il-ħajja kienet dejjem l-istess. Ħaġa wara l-oħra. Għalhekk kien jolli leħnu għal kull ħaġa ta' xejn. Dan il-pastur ħan irfaw għalih waħdu. Mbagħad meta ma baqax jistaġeb, indunajt li kien wasal fl-aħħar. Hemm għalfejn tkompli ma. Hu kien tilef kull ħeġġa, mhux biex iċedi, imma biex iserraħ rasu, illi xoqlu kien lest. Meta kien wasal biex imut kien qalli biex dawn il-pasturi nagħtihom il-libnek. Meta jasal il-waqt, għatihomlu.
Don il-missieri bejt nifmu xifti taħjar issa.
Kien qalli biex dawk il-pasturi nagħtihom il-libnek. Għallu biex jieħu ħsiebu. Tat-tafal huma li nkisru mix-xejn.
Tassew ma.
Tassew binti.
U minn dan kollu għatmet li xejn. Kien għadu mhux il-waqt. Ma kontx naf meta għandi nitkellem u meta għandi niskot. U llum tkellimt ma. Illum jew għada rrid nurik li missierek baqa' jħobbok sal-aħħar binti. Baqa' jħobbok kif jafu

Susanna ma tistax tkun wisq ħabiba tiegħek. Fuq kollox, m'għandekx tinsa d-distanza u d-differenza, fhimt?
Le, ma fimtekx. Ma nafx xi trid tgħid bih dan id-diskors. Qatt ma kellimtni hekk, Mama. Qed inkellmek illum ċar kemm jista' jkun. Attent, tħalli ebda rabta tidħol bejnek u bejna. Lanqas l-iċken sentiment, l-ebda ġibda, ċkejkna kemm tkun ċkejkna, li malajr tista' tikber u ssir ħaġ'oħra.

Ma tħallix tarek bil-ktieb f'idejk. Ma tieħux gost tara xi ħadd imiss il-kotba tal-Papa. Imma lilek iva.
Lili iva.
Ħlief dak il-ktieb li żżomm ħdejn rasha fuq il-komodina fejn hemm il-kurċifiss. Brava, bqajt tiftakar, hux? Dak kien l-aħħar ktieb li kien qiegħed jaqra l-Papa qabel ma miet, hux veru?
X'intom tagħmlu hawn? Qed tfittxu xi ktieb? Mama lil Susanna jien daħħaltha hawn ġew. Il-kotba kellhom bżonn tfarfira u dan ix-xogħol taf tagħmlu Susanna, u tagħmlu bil-galbu. Dejjem jekk mhux diffikultà għalik. Mama, din il-kamra tal-Papa u jeħtieġ li tinżamm bħall-kmamar l-oħra. Mhux hekk dejjem kienet ix-xewqa tiegħek? Stenna, Susanna.
Kollox sew. Susanna tista' tibda tieħu ħsieb din il-kamra wkoll millum il-qudiem. Iżda ħares lejja Susanna. Isli ebda ktieb ma jiċċaqlaq minn postu għall-ebda raġuni. Din il-kamra trid tibqa' dejjem kif ħallieha żewġi. Arturo jista' jgħidlek. Mamma, Susanna taf. Spjegajtilha kollox fuq dil-kamra. Qed tifhimni sewwa x'għadtlek, Susanna? Iva, Sinjura. Jien naħti li qiegħda hawn. Jien daħħaltha. Dan il-kliem diġà għadtuli. Issa ejja f'kamarti ħalli nkellmek ftit.
Toqgħodx tikkonfondi, taf. Ħalli mmur ħalli ma nħallihiex tistenna.

U ħallik milli tagħmel kollox waħdek, mel inti tiflaħ għal dan it-taħbit. Ara, isma' minni, sib il xi ħadd biex jgħinek. Għal din l-okkażjoni rrid li l-knisja tkun nadifa sew. Jien nirranġa kollox waħdi taf. Iva, bil-mod, imma kollox nirranġa. Isma' milli qiegħed ngħidlek jien, sib żewġ irġiel ħalli jgħinuk. Issa waslet il-festa tal-padrun, Dun Grejbiel. Forsi aktar mill-festa tal-padrun, din sa tkun okkażjoni li tagħlaq l-episodju ta' tnejn min-nies, anzi, ta' tlieta min-nies. Mela okkażjoni ta' ferħ ħa tkun. Mhux għal Sużanna, għal binha u għal Arturu biss, imma għar-raħlin kollha. Din storja li ġrat tassew fir-raħal tagħna u ġiet imsawra mir-raħlin kollha. Kulħadd għamel il-parti tiegħu, min b'mod u min b'ieħor. Mingħat-tajjeb u mingħall-ħażin. Il-ħażin insewh. Inħarsu 'l quddiem u nħarsu lejn it-tajjeb. Issa, agħmel li għadtlek.
Sewwa jgħidu n-nies tar-raħal li dan qaddis.

Kull ma hawn, kollox għalik binti. M'hawnx teżori naf, imma hawn ġew hawn qalbna.
U inti ma nqasx li titfalhom il-boċċi tal-kamla wkoll ma. U biċċiet tas-sapun ukoll binti. Aħrem ġew hemm il-qliezet, omos tat-tajjar, hemm ara mis-sidrija. Qed tara binti. Is-sidrija tal-buttuni tal-fidda konna nsejħulha. Missierek dik kien jilbisha fil-festa biss. Ma kellix qalb nidfnu bih. Nanna qiegħda tikbi? Le, Wistin ħajni, in-nanna mhix qiegħda tikbi. Iva tikbi qiegħda. U int kont qiegħda tibki nanna? Lew, mistin qalbi ma kontx qed nibki, tinkwetax. Mur kompli jilgħab tibżax bil-pasturi u qgħod attent ma tmux tkisser xi wieħed minnhom.
Dawk il-pasturi kienu tan-nannux, dak li hemm taħt il-ġebla hux. Iva, Wisti, dawk in-nannu rrid itihom lilek, għax tgħidx kemm kien iħobbok in-nannu lilek. Issa mur kompli ilgħab, Isa. Kemm kien iħobbni n-nannu?
Iva, Wisti, minn dejjem kien iħobbok in-nannu. Issa xi mument toqgħod tiftaħ il-qxaxen kollha bil-kwiet u ara x'hemm sewwa. Għandek issib terħa, il-ħorġa ta' missierek, qomos bil-buttuni forma ta' lanġasa, Għax hekk konna nsejħulhom. Ara dil pipa ta' missierek, il-pipa tal-qasba. Taf kemm kien iħobba missierek? Kellu oħra pipa bħal tal-baħrin, tal-ġib sabja. Taf kemm kelli naħsila sewwa din biex ma ritila r-riħa. X'in taħseb Susanna? X'in naħseb ma?
Għala għajnek Susanna. Għalfejn?
Inti għala għajnek. Ħalaqthom. Iftaħhom issa.
X'ġmil ta' mrewħa ma? Din għalik binti, kienet biċċa mid-dota li tatni ommi. Kważi qatt ma rewwaħt biha. Qatt ma niftakar li rajtek trewwaħ biha.
Rid nibżalija binti. U di l-onnella, di l-onnella tiegħi wkoll. Qed tara binti, kont nuża biss għall-festa. Onnella tal-ħarir. Grazzi ma. Mhux tan biss. Grazzi ta' kollox. Grazzi nanna u lil nannu wkoll. Dak kollox binti. Kulma ġej għandi issa jien qed ngħaddih lilek u lil Wistin. Dak kollox mom? Daqshekk binti.
Aktar minn hekk mhux tiegħi. Jekk hemm xi ħaġa oħra, jew ħlogt biha jew inkella nkun sraqtha. Issa jiena dmiri wettaqtu sal-aħħar.

Ma tajt fejn qiegħda.
X'ġurnata bnazzi ħarġet illum Alla jbierek. Il-bnazzi mhux ta' min jorbot fuq. Il-maltemp wara l-bnazzi jiġi? U wara l-bnazzi ma jerġax jiġi l-maltemp, Ġan, eh? U l-bnazzi ma jgawdix minnu kulħadd. U iva.
Offa tiela' oħra nieżla. Hekk nara l-ħajja tagħna bdiewa jien. Int meta se tiddeċiedi li titlaq, Wenz? U jien naf ili ngħid kieku, imma donnu ma jrid jasal qatt dak iż-żmien. U int tisma' minni, Wenz, ħallik milli titlaq mir-raħal. Beċċa ħoss mhux dejjem kien nieqaf, ngħidlek. Moħħna ma tantx qaddimnieh bosta, mhux hekk? U kull meta tfajna rasna fuq l-imħadda, dejjem irqadna wens. L-aktar wara xi xarba nbid. Xi tgħid Piet?
L-inbid huwa parti kbira fil-ħajja tagħna r-raħlin. Meta jibda jdur ġur-ras, inessik il-batijiet li batejt matul il-ġurnata kollha. Imbagħad l-għada filgħodu terġa' tqum jum ta' ħidma oħra iebsa, xi tgħid Piet? Hekk hu, hekk hu.
Edlu ħbieb, poġġu. Għamel jixrab il-kulħadd Batist. Illum, sakemm tiġi biex tala, kull ma sieħdu dawn l-irġiel kollox għalina. Inta undu kol ġan. Il-primattur jonqos, ħatmu kapaċi għamela l-parti tal-primattur. Konna nistennew. Mela nistennew u naraw. Ferra l-kulħat, patis.
Lej li le, għajalla. Imma mhux illum Piet. Illum trid tixrob miegħi kif se jagħmlu dawn l-irġiel kollha. Ġanni ilu ħafna jgħidli li tixtiequ tagħmlu reċta. Imma dejjem tajtu qalbkom għax ma kontux tafu kif se tispiċċawha. Illum se tkunu tafu. Evviva ħbieb!

Aha, għara għandek x'biżżejjed. Illum inħallas li kien. Ħalli daw kif l fosthom. Forsi tiġi bżonnhom darba oħra. Sur Artur. Nixrob Sur Artur. U nixrob miegħek jien.
Il-qalb ta' missieri dejjem qalb ta' missier binti. Ma tibżax, illum kollox sa tieħu, għall-inqas ikollok biex tibda. Mbagħad meta wara jkollok bżonn xi affarijiet oħra nġibhomlok jien tinkwetax. U wara tista' tieħu kollox. Meta żmien mbagħad jieħu lili, kull ma jkun fadal kollox għalik. Riħ wieħed u jġor kollox binti.
Naqra sirt nemmen ma miskin Dun Grejben. Kien kellu jbati minħabba
Illum jiena u int li għandna ngħiduh, ngħiduh, u llum tkun l-aħħar darba. Is-snin li għaddew ma nissewniex, anzi, għalmuni ħafna. Għalmuni fuq kollox li dak li għandi llum. Kelli naħdem għalih jien. Ħadd ma tajhuli. Ħadd ma ħalliuli fil-wirt. Naħseb li tifhimni sur Artur. Inti sirt omm u jiena sirt nanna. Il-wid biss baqa' l-istess. Imxi morru nobtu binti. Il-lejli tajjeb